Am am sigur tur e clientenan am di di Fundacion Autismo Aruba, pero tur esunnan na Aruba tambe am tocante e dia cu tur hende mester a sali bay vota. Tur hende a sali bay vota y nos por a mira cu algun di di di sigur nos localnan di parti di nos comunidad am cu ta cu ta autista sigur ta tin dificultad cu nan a nenga nan pa bay vota. An bo tin bo opinion kinan con ki a pasa? Bo bo a scucha esaki? Con boso a handle esaki? Yes, opinion many, pero uh, mi te kere como um, presidente di fundacion, uh, mi tin eigenlijk rol pa informa, mi tin ku bisa ku Uh, mane pa mencionar, Jabiana tot un dia um, cu nos tur tot bezig cu e proceso di eleccion. Um, des mi mes tambe bij ejercer mi derecho di voto. En op gegeven moment, mi dina bij la maurato para relax, waar e ora nan pasa. I um, ma hai achter mas cu 40 mensen at some point. Um, bisando mi cu hene tin hobby pregunta over di diferente situacion cu diferente persona cu diferente um, sea trastorno di desarrollo manera autismo pero tambe otro condicionnan of desabilidadnan ta ta bezig ta um, ja confronta nan mens cu dificultad pa ejercer nan derecho di voto. Um, es un discussión hopi complicada en el sentido que um, cada persona con un trastorno de desarrollo, manera autismo, ta sina diferente. Um, botin gente nan den spectrum que ta um, considera fully functional den nos comunidad. Kiko a seker mean ta ku um, boso nan ta funciona de un local ku nos a considera un school regular, un trabajo regular, etc. Sigur. Bo tin otro nan ku tin mester di mas sosten y e sosten i por bin dori diferente motivo. Esa ki to realidad pa hopi otro condition nan tambe, entre otro manera Down syndrome. Dus bo tin persona nan ku ta funciona na un nivel um, ku ta wòrdu konsiderá un nivel regular i bo tin di nan ku no um, des e ta Jun hende no ta mes kos, no? No, i seka nan tampoco. Dus e, e, e fact ku nos ta pensa sina about hende nan neurotípico, pero no un persona con discapacidad of un persona con disabilidad of un condición, um, sempre pa mi ta hopi confronting, interesante. Claro. Um, dus riba dia aki lo cual ku nos awa ku todo tin, um, n- no na tur ura, pero na cierto ura nan ta tin un un blanket treatment casi, um, unda cu a decidi cu tur persona cu ta mostra um, di tin un, un condicion, ahora nenga pa vota, right? Wow. Y um, ya tin hobi pa kiko esa ki por pasa, um, eh, pa kiko di eh, eh, parte di e persona nan porta cu nan ta nervioso, dus um, porta nan no ta contesta un, un pregunta mes un lihe, Hopi di nan tata first time voters, dus sowieso Claro. e ta scary. An tata algo E nobo. no ta, e no ta un environment conocí No, tampoco, no? E ta, e ta juist. rond di hende nan atrobe. A mi mes cu vota, ora mi a Right? drenta, mi ta mane, mi tin cu para, ras! Number! Mi- I a mi a spanta, a mi, a mi ta mane, ok, a mi no spanta, pero Exactly. mi mes a yo But poco get awkward. anxious, I, yeah. atrobe, pa mi mes para i den, nan ta grita, ras! Number! Ma sinti mi ta, ta, ta, ta, ta kia mi a drenta i nan, pero Y mi ta compronde pakico nan por a sinti asina. Of course, tas esey bo mester pensa, no? E ta algo cu, um, although nos tur por trata prepara to some extent mentalmente, pa un persona cu ta requeri mas preparacion pa haci cosnan cu por ta, um, ta seem natural or, of mane cosnan cu ta, bo sabi, parti di bida of whatever. Sigur. Of pa otro hendenan e ta requeri un tiki mas, um, preparacion. Anto mi tin ku bisa si ku elekshon promé ku esaki nos a traha hopi duru riba preparashon den e sentido di um, ta tin diferente episodionan riba un show ku nos tin ku yamas Timotista pa bijvoorbeeld um, kon pa prepará pa e proseso nos ta tin un foro e aña kita mi nos ta tin un foro anto dor ku e último elekshon lo bai asina bon mi ta kere nos a konfia ku e aña ki atrobe e lo a bai Lugar, ja, smooth. aquí a bai. mm, mm. Anto um, mi no sa si e ta tin te maken ku por ta e proseso di preparashon Pero um, como fundación nos trabaja hopi riba boga pe derechonan y eigenlijk boga pa e derechonan um, quier men crea conscientización, pero tambe para duro ora cu nos tawa que injusticia nan en to derechonan ta worden trapa. Y nos nos hacerle solamente pe comunidad autista, pero pa cualquier otro grupo cu nos sinti cu um, sa un disabilidad of un, un trastorno de desarrollo cu no ta worden respeta.

Cu ta pone cu cada cuater aña nan ta lubida. Y si e kermen cu nos tin cu haci ahusacion legislativo, por ehempel, cu ta algo cu Fundacion Autismo ta adboga pele, nos ta traha hopi riba e area ey, pa maneho nacional, um, cambio di legislacion si ta necesario. Super. Um, antes ey ta tuman tiki tempo, right? So you want to start on it immediately, pa nos por cuminsa traha riba djele y waha cu nan tin ruimte pa, pa boga pa tin Mihó practicesnan en place anto ku nos ta komprondé e diversidat humano ku ta eksistí anto ku different people might need different things pa Klaro. exercise the right to vote. Y vos a mi ta desea boso tur clase di éxito. Mi ta espera cu boso Thank you, logra thank que you. saki. Um, cu Mi quiere aki bisa, cuat- probeer con mi sí, mi quiere bisa un shout out to um, Sonrisa, pasobra nan Ajá. acompaña hopi di nan clientenan. Um, y nan ta sunan cu echt ervar e issue aki, pasa first hand ten e momento Y e. nan a parpe tambe, no? Yes. Nan a vociferá Yes. duro cu nan ta contra. Yes, anto asina bo ta wak cu tin hopi organisacion na Aruba that's doing really awesome work. Super. Pero nos tin usted cabez, anto, you know, together we, we make better things happen. Awo, um, no, seguro un bia mas mi ta echt spera cu boso logra kisaki. Cu aki cuater aña nos hende no djis lubida y cu esaki por ta hopi mas facil. Awo, boso como fundacion, mescos cu tin end of year parties, boso tin di end of year um, um, fundraising dinner. Contami di esaki. Yes, um, des aña pasado nos a cuminsa cu esaki, anto e ta cu uni nos partnersnan cu ta um, Amsterdam Manor Beach Resort, anto e ta na nan restaurant, um, Fashions on the Beach. Anto e meta pa esaki ta pa nos por tin un momento fin di aña um, ku nos por bini huntu ku diferente henan ku ta sostené e fondashon den e forma di un fundraising dinner pa eigenlijk um, uno kontribuí na nos fondashon pero tambe celebra huntu e logronan di e aña, right? Tanto Super. kiko nos ta trabajando riba jele. Um, dese aña ki nota otro nos tin un dinner un biaha mas, anto um, eta un dinner cu un wine pairing. It's very nice. Het is in 5 dollar. Dan comienza con Passion on the Beach. Bota, yes. Bota yele riba la ma. Mm -hmm. Yetro no cualquier la ma around the mundo. Riba no, Eagle no, Beach. No. Bota yele un, un de party na un yes. de no solamente el beach más bonito de Aruba, pero un de zona más bonita del mundo exactly. también. Que men hinde na te olvidar ese, no? Mm -hmm. Que men bota baita on the beach, passion on the sí. beach. Konta nos mas di kiko bo ta risibí den e diner aki. Sí, so e ta, um, manera mi mencioná, e ta un wine pairing, so esei sowieso semper mi ta bisa ta very nice, pasobra nan ta curate obviamente e kuminda huntu ku um, lokal ku nos ta bai risibí um, na ku e bebe tambe, pero na banda di esei ta bai tin un appetizer, ta bai tin main course, e ta bai tin um, su dessert, despues ta bai tin different choices Super. um, di Either si bo ta un hende ku ta gusta karni, like myself. Pero si bo ta like seafood, tambe ta bai tin Tin choices. algo pa tu hende, ese ta lo Yes. importante. Yes, anto nos tin e menu post triba nos social media. Dus bai all means, si bo ke check it out, do check it out. Um, pero wanneer we mencionar, eta 75 dollars, mi ta hain saki ta un very reasonable price, 135 florin, na Seguro. florin. Anto, um, pa bo haci reservation ta hopi fácil, bo ta manda un email pa Fundación Autismo, bo ta bisa nos pa cuanto hende bo lo kier un mesa. Anto nos sabi saba cuánto bo total ta sali. Super. You just make a transfer, bo no tin kumin busca ticket, bo no... Eta mane un reservation ku bo ta hasi online, nos hasi bo reservation, e dia ei bo ta yega, dressed up nicely, bo ta Bonita, just bisa bo claro. number, anto you're seated Busa at your kiko, table. busa kiko nos no a mencioná ta e fecha y horario. Yes, so eta just sabra wo, dia just 4 di december. Oké. Anto e dinner mes ta ocho di anochi, nos a pidi tur hende pa nan yega shetori mei, pa bo have a Tur en welcome pan. drink. Ah, pa botin ruimte pa saca portret, pa mesa pa gezelligheid, botin live music tambe, good to mention. Anto, yes, have a good time. Dus si botin bo friends and ku usually bota celebrate Christmas dinner ku nan, of si botin um, un grupo di collega, anto bo kera hasi ele bo so end of year celebration. Night out, e porto night out yes, un tambe. Un date, un right? Date, sí. Right? Anto, i a la vez, mi te pensa eta nice, so eta local ku bo lo gasta, anywhere else, pero kinan at least, Um, hopefully het dona bo e nice feeling di ku bo por um, contribui back eigenlijk ku Fundación Autismo y nos trabajo pa sigi boga pa derecho nan di persona. Net y nan mi kera yes. bai, no mi kera puntra bo, paso pi bia um, ta bon pa puntra fundraising, pero fundraising yes. for what? Kiko mm -hmm. ta boso meta, kiko ta boso goals ku um, e funds nan aki? Sí. So, pa esonan ku no konosé Fundashon Autismo Aruba, um, nos ta un um, educational organization, nos ta focus riba awareness, um, riba e tema di autismo. I e último año nan, mi tin ku bisa ku nos ta focus en hoop riba developmental disabilities, pues nos ta wak ku na Aruba no tin um, fundashon nan pa otro kondishon nan, manera por ejemplo un ADHD, right? Pues nos ta focus hoop riba esaki. Um, ku e fondo nan ku nos ta haya, nos ta organisa workshops nan durante año, ku semper ta por nada pa educators se ta un di nos stakeholdersnan mas grandi edukadornan nan ta mak mi e muchanan e personanan na skol um, asina nos por brinda nan diferente workshopsnan pero tambe nos a brinda workshops pa mayornan por ejemplo dus mayornan ku sea tin um, un yu ku awor ke han un diagnosi nan ta still trying to figure it out of si batin mayornan ku um, kier basa ta pasando dori un, un trayectoria nobo den vida kier siña kosan nobo desde sei entre otro ta kosan ku nos ta hasi di un parent support group y na banda di esey tambe any educational material dus semper cu nos ta traha cosnan sea si ta workshop of materialnan nos ta haci esakinan free of cost e di un cost pa nos pero nos ta laguelia semper accesibel na Sigur, ta whomever tin cu importante, recibi e. no? yes No, sigur, mi ta, mi ta desea boso tur clase di éxito, pero lo que te dje sabro, Tin hopi mesa, tin hopi kupo mas, papi kumi. No, no echt. Kijk, so, men, nos haciendo propaganda voor tiki. No, oh, no tiki, pero of course, nos tin, nos tin room for, for expansion if necessary, pero um, nos ta... Nos está at 60% agora aqui capacity. Okay. Um, desti um tiki space, um, pero si Si bo ta pensa que esaki un great idea, I would say send us an email today pa nos por hacer no reservation. No. No hará ya sabra. Si ele awe, por favor. But by all means, tiri ya sabra. Ainda bo ta wondering, bo quer, bo decidi e momento i ku toch por ta boke bai. Manda nos un message eri riba social media of un email dan ta check nos si by any chance nos tin ruimte ainda. Of course, nos ta hasi nos best pa accommodate you. Pero mi ker bisa tur ku ta un, un fixed menu i e tin su wine pairing ku nele. Nos ker purba tin nos lista kompleto. I mester tin e preparashon tambe, no? Sí. Mester pensa e parti di kushina, e Correcto. parti di preparashon, am, ku bo no por bisa nan ku ta, ku ta, shen hende ta bin imilde show-off. eh. Exactly. We can't do that. Mester dun tiki profesional e nan, eh? No, pero sigur, am, mi ta pensa, mm, sigur dun great evento pa, pa por, am, por raise funds no pa asina por sigui yuda sigur um, e, e grupo aki sigur ku atrobe después di jabierna ela ela touch mi hopi pa mira um, video nan di algun di e cliente nan algun di hopi nan first time voters para ku tristo bisando ei Mi no por vota, na no lagami, paso ma bira shai. Mm -hmm. Ese a matami, no? Sí. Ese a hou matami y mi ta sinti cu um, inclusión ta importante. Correcto. Y mi ta sinti cu no sta ribe bon caminda, pero ainda falta. Y mi ta seguro boso ta haciendo un tremendo trabajo en Thank you, Derek. Mi ta kere ku ba menshon algo hopi importante. Ti ora nos nota para kieto, unless het de nos bubble, kon hopi hende tin rondi nos, mm. um, ku un of otro kondishon. Anto mi ta kere ku esei ta e pa kiko tambe nos a disidí ku e ta ach nos meta pa bai traha riba no solamente pa e grupo autista pero tur persona paso e ta e ta e ta nice souizo pa bo tin aktividatnan i bo tin diferente kosnan ku ta pasa durante e aña pa e grupo aki pero nos ta papiando di derechonan fundamental ku nos tin ku bai traha un tiki mas duru riba nan anto dat takes effort and time anto kontento ke tim ku nos tin si Pero nos a ser support pa sigui fight dat fight. no, seguro mi te quiero todo importante. Carolina, mi te donaba oportunidad hoy pa invitar todo eso no que está escuchando pa por bien aportar un bon causa, ya saber aquí na Passions on the Beach. Yes, well, mi quiero avisar todo gente, e fo nos den temporada de fiesta, mi saco nos get un tiki sidetracked cu temporada de elección, pero es un temporada que hopefully nos estar pensando riba diferente forma nan pa duna back y contribuir na nos comunidad. Um, mi ta spero que saki ta eh, excite bo, então que saki ta duna bo um tiki ruimte para bobi sa hey, saki tu maneira simpel, onde com a mi também tá algo back, mi tá um dinner back, com mi por contribuir e passa um rato contento com family, friends, whatever. Um, laga nos a, se bota up for it, manda nos um e-mail, info at autismoaruba.org, manda nos message riba Instagram, riba Facebook, Fundação Autismo Aruba. Anto we hope to count on your support. Anto of course shout out to nos awesome partners Amsterdam Manor Beach Resort y Passions on the Beach. Sigur Carolina Mesha Masha Danki y éxito. Thank you. Sabro. Aruba siguiendo sigui. Nos te clapa pisabo yo. Que me nos te preparando nos te va a hacer screen para atrás apaga mira yayo. Aruba nos te vaya a music y lo que te música y preparando para pisabo yo.

Tika kai na bo grado ke eh, sigur un tremendo ambiente awe. Y Aruba de manera que me debe saber, alright, vai tranquilo, vai suave y nos topa otro back mañana con Dios su poder.